Ýa, modadan gaçýar diýýärler. Beýle gürrüň daşgarydyr kadadan. Bir mahal poeziýa modadan gaçsa, ertesi söýgi hem gaçar modadan. Ýer ýüzünde barka ýigit bilen gyz, hem barka ýanynda wysal, aýralyk. Poeziýa hemra bolar ýaşlyga, öz söwer dostundan gitmez aýrylyp. Ýer ýüzünde barka ak bilen gara bile gezip ýörkä haýyr bilen şer, poeziýa ähli şerlere garşy göreşipdi, göreşip ýör, göreşer. Şer diýilýän zatdan halas bolup ýer haýyr tutan güni onuň öwezin beýik missiýasyn bitiren şygyr lowurdadyr öz ýeňiji gözlerin. Gamerden, Puşkinden, Symgulydan, ýene kän uludan başlanyp gaýdan çyn şygyr hiç haçan modadan gaçmaz, ony asyrlara äkider adam. Ýöne kör goşgulaň, göýdük goşgulaň ykbaly hemişe bolupdy agyr. Şolardyr şu günki modadan çykýan hem ertir hasapdan çykmaly şygyr. Kitap dükanynda gördüm men şu gün. Kime gerek bolsa adresi anyk bir şahyry satyp duran ekenler başga bir şahyryň biline daňyp. Dýuma ata bilen Pýotr birinjiň biline saralga ýene-de biri. Geldi-de, owadan zenan maşgala tussagdan boşatdy şahyr ýesiri. Ýesirleň puluny töläýin, ýöne, özleri durubersin diýdi-de zenan gerewini aldy-da gitdi. Nä günlere düşdüň, eziz poeziýam! Zenan şeýtdi gitdi. Satyjy bolsa, Öwrendikli eken, däldi piňine, Şerlogyň aýagyna daňdy-da ony atdy ýene alyjylaň öňüne. Bir gapdalda duran ak bägül gelin, ýanynda-da nika ýüzükli gerçek Hümürdedi, Şeýdip, şahyr bolandan bize ölenimizem gowrak görjek. Ine, şu poeziýa modadan çykýa. Tutuş hasapdanam çykar ol ertir. Ýer bilen asmanyň aralygynda galypdy, galyp ýör, galar ol ýetim. Ýetime hemişe kömek beriler, emma bu ýetime kim kömek ýetir? Tamdyra modadan gaçýa diý. Düşünýän. Tamdyra diýýäniň dutar. Ýöne tamdyralar modadan gaçsa, şo gün tamdyryň hem modasy gutar. Arkaýyn çalyber tamdyrajyňy, modalar sowular, myş-myşlar geçer. Eje kaka, heý modadan gaçarmy? Tamdyra kakaňdyr, tamdyram ejeň. Ýaşynmak modadan gaçdy diýýämiň? Ol dogry, modadan gaçandyr ýaşmak. Geplejek gepini bilýänler üçin öňem hökman däldi agzyny ýaşmak. Geplejek gepini bilmeýäni üçin torba geýdirseň-de ýaşmaga derek, dişi bilen kertip oklaýanyny görensoň-a menem gördüm kän gezek. Keteni modadan diýýärler. Beýle zada ynanmaryn hiç haçan, Gyrmyzy Gün bilen Gyrmyzy Baýdak nädip modadan gaçar? Elimde bar wagty gyrmyzy baýdak, depemde bar wagty gyrmyzy günüm goşulyp, şolaryň lowurdasyna has beter pasyrdar ketenim meniň. Baýdagymyzyň gyzyl boljakdygyny göýä bilen ýaly müň ýyllap ozal ýüpegini gülüň suwuna boýap keteni dokanmyş gül diýen gözel. Ketenimi dünýe tanaýar bu gün. Ony Pariž geýýä agşam seýlinde, Gördüm ony bulwarynda Warşawaň, Duşdum oňa fin gyzynyň egninde. Aýdym aýdanynda ketenili gyz, Zelenoguranyň aýdym köşgünde, Polýaklar, Wawa diýip el çarpýardy Hem-ä gyzyň yşkynda, Hem keteniň yşkynda. Gyra sarysyny sarylan ykbal, Gyrmyzy reňkini umyt, kanagat. Eý, sen keteniniň näzik awtory, Bu goýan mirasyň harytmy, sungat? Bedewler modadan gaçýar diýýärler. Beýle zada ýol berilmez hiç haçan. Modadan gaçsada bedewler dälde bir topar eşekler modadan gaçar. At planyn öwrüp et planyna. Bedewleri ete tabşyran nadan indi ne-hä athananyň ýanynda ne-de öz postynda görner ýaňadan. Bedewleriň ete berlişi hakda obalaryň birinde bolan ýygnakda, segsen bäş ýaşynda ilkinji gezek tribuna çykanmyş Gulmyrat akga. Şonda şeý diýipdir, Gulmyrat ata, kimde-kim ýene-de kast etse ata, olaryň özlerini tabşyrys ete, elbetde, azajyk geçse-de öte, örän hak aýdypdyr Gulmyrat ata. Bedew entek-entek çarpaýa galyp gider, asyrlaryň çuňlugyna gider, dünýä gözellerini aňk etse bili, mert bakyşy mert ärleri aňk eder. Dünýäde hiç haýwan deňeşip bilmez, onuň akyly hem edebi bilen. Dünýäň mallaryndan bir döwlet düzseň, prezidenti Türkmen bedewi bolar. Gaýtarymy modadan gaçdy diýýämiň? Buşlugyňa sag bir serpaýyň bar. Gaýtarymy zerarly çeken jebrimi megerem it görse gözleri agar. Yzyndan bararsyň. Çyk diýseň çykmaz. Ejesini gujaklap ýatandyr gelniň. Tärimyň astynda galmasaň-da sen, Akbaýyň astynda galarsyň kä gün. Indi ne tärim bar, ne-de bir Akbaý. Ne howuz salýarlar, ne-de bir eýer. Gaýtarmaga, pylan ýere çyk diýseň, özüňden bir sagat öňürti geler. Täzeden dolansak on sekiz ýaşa Eý keýwany niçik hezillik bolar. Köçeleň ugrunda jylkasyz aýnap, soň buky ýerlerde bolup gözi gulban, ýolda fitjik emrip, maroryn çeýnäp, agşamam ejeňe bererdik salam. Essalawmaleýkim Pylany daýza. Gelewür gyýowjan. Salam. Armawür gyzymjan. Gezelenç edip geldiňmi salamat geldiňmi aman. Ýok ýok biz elli on sekiz ýaşy sen alsaňam menä almazym janam. Çyn bagtyň, çyn söýgüň, çyn gözelligiň haýasy bolmaly diýipdir Sokrat. Köp zatlar modadan gaçýan hem bolsa, baky modasyzdyr edep diýen zat. Söýgi hem modadan gaçýar diýdiňmi? Hak aýdýaň, söýgä-de ýetipdir moda. Kägyz şu gün irden birini söýse, ertir irden düşýär başga bir oda. Ýaşlar gazetinde okadym bir gün. Gurban diýen ýigidi söýüpdir bir gyz. Onsoň Şamyrady, onsoň Igdiri, häzirem söýýärmiş gazak ýigidini, ertir kimi söýjek belli däl heniz. Hadys. Her kimde bir bolmalydyr. Çalşyp ýörmek bolmaz, täze, täzeden, täze küýzäň suwy sowukmyş diýip, içip ýörmek bormy munça küýzeden? Öňler söýgi hakda gürrüň açylsa, gyzlaryň tarapyn çalardym hökman, indi bolsa gyzlaryň käbirini görüp, olaň söýgi diýýän zadyndan gorkýan. Araba modadan gaçdy diýdiňmi? Gaçsa gaçybersin. Gaçjak zat gaçar. Ýöne özüm arabanyň suratyn duglumyzdan aýyrmaryn hiç haçan. Şol araba münüp her gün ir bilen gapymyzdan geçip giderdi Lälem. Çagalygymy ýatlap, şol arabanyň suratyn her säher maňlaýyma sylaýan. Gyzlar arabaly işe barýandyr. Käteler otaga, a men bolsam şolaň yzlary bilen barýandyryn şol garaba-garaba. Benzin isli bir Žuguli bererdim, gaýdyp gelse läle isli araba.